Исәнмесез, газиз кардәшләр, хезмәти Коръәниядә тугры аркадашлар! Игътибарыгызга милли, мәдәни, дини-иҗтимагый программабызның Балкышның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әссәләмәгаләйкүм, газиз милләттәшләр! Сөенечле ки, безнең программабызны караучылар саны артканнан-арта бара. Мин күптән генә бөек шагыйрь, Башкортстанның халык шагыйре Әнгам Атнабаевның туган авылында булып кайттым. Анда Күрдем чишмәләре дигән бик зур чара үткәрделәр. Һәм шушы чара барышында да берничә тапкыр безнең тапшыруны телгә алдылар һәм алар сезгә бик күп итеп сәламнәрен әйтеп җибәрделәр. Шулайдыр, Ләйсән сеңлем. Сибелә чәчем, Җилләр искәндә, Эзлә үзәк, исемә төшкәндә дип без бит әле, әле дә, без һаман да сулыгып-сулыгып җырлыйбыз. Туган як хисләре бит ул. Һәм шунысы да сөенечле, менә без һәрбер тапшыруыбызда Аллаһының барлыгын, берлеген раслаган табигать могҗизаларын күрсәтәбез. Бүгенге тапшыруыбызда да, мөгаен, шундый бер могҗиза көтәдер әле телевизор караучыларны. Әлбәттә,
Без сезнең белән вәгъдә иткәнебезчә, һәрвакыт очрашкан саен сезләргә бер бугет җан тынычлыгы вә сөю, сәгадәт бүләк итәчәкбез. Бүгенге программабызда сезләргә Бомба туман бөҗәге дип исемләнгән бер нәфис фильм күрсәтәбез. Инде бу атнадан алып без тагы да бер яңа рубрика ачабыз. Сүзләрнең бөеге бөекләребезнең сүзе. Аллаһ Тәгаләнең адәм баласына биргән иң бөек нигъмәте һәм байлыгы ул акыл. Акыл ул үзе генә әллә кая китә алмас гыйлем булмаса. Мәсәлән, аш никадәр яхшы булса, тән шулкадәр көчле һәм сәламәт була. Димәк, акыл да хөр һәм ирекле булсын өчен, көчле һәм нәтиҗәле хезмәт итсен өчен аңарга нигезле гыйлем кирәк. Ошбу җәһәттән без сезнең игътибарыгызга Сүзләрнең бөеге бөекләребезнең сүзе дип исемләнгән бу рубрикада без сезләргә социалистик хезмәт герое Башкортстанның һәм Россиянең дәүләт бүләге лауреаты, фән белгече, профессор Гомәр Гариф улы Теләшев белән очрашуны тәкъдим итәчәкбез.

Табигать эчендә химик сугышлар меңнәрчә, миллионнарча ел дәвам иткәннәр. Бу сугышларда иң куркыныч кораллар, иң зәһәр агулар, адәм баласының акылына да килмәгән төрле-төрле бомбалар кулланыла. Бу химик сугышларның каһарманнары исә кечкенә бөҗәкләрдән башкасы түгел. Менә чын мәгънәсендәге химик сугыш кораллары белән коралланган бөҗәкләрнең берсе бомба томан бөҗәге. Аңа бер дошманы кагылса, шунда ук кайнар су кебек бер химик сыекчаны автоматтан да җәһәтрәк тизлектә сиптертә. Бу сыекча һава белән кушылганда бомба кебек шартлый һәм бер томан хәленә килеп, тирә-якны каплап ала. Бомба тавышыннан күзе томаланган дошман хушсыз калган арада бомба томан бөҗәге качып котыла. Бомба томан бөҗәге Бу кадәр туры итеп ата ки, мишеньның кап уртасына тидермәсә, ул ул булмас. Һәм шул кадәр тиз атышлар ясыйдыр ки, аның җитез хәрәкәтләрен хәзерге заманның иң яхшы камералары белән генә фотога алып була. Секундына меңнәрчә атыш ясый алган мондый система ничек эшли дә, кечкенә бер бөҗәк эчендә ошбу химия фабрикасы ничек урынлаштырыла? Бу коралның агу чыганагы каян килә, кая җыела, ничек саклана? Сыекча хәлендәге зәһәр бер агу бөҗәкнең үзенә бер зарар бирмичә, Аның эчендә ничек барлыкка килә дә ничек атыла. Бер-берсен үтерү өчен яңадан-яңа мишеннар ясау белән шөгыльләнгән кешелек җәмгыяте бу сорауларга һич кенә дә җавап таба алмый. Кешелекне мең елларга артта калдырган Ошбу бөҗәкләр күрсәткән техник өстенлек адәм баласын ничек гаҗәпләндермәсен дә, ничек хайран итмәсен. Бомба төмән бөҗәге исә һәр атышында мишеньга тидерү генә түгел, ә үзенең дошманнарының күзен сокрайта, ушын алып, аны исәнгрәтә. Тормышны сукыр очраклылыкларга бәйләп, бөтен нәрсәне табигать эшләде дигән әкиятләренә ышандырырга теләгәннәрне бомба томан бөҗәге үзенең атышлары белән галимнәрне тирән уйга калдырып башларын ватар. Ач күзеңне, дөнья бу, дияр. Газиз кардәшләр, хәбәрегез булсын ки, икенче июнь көнендә олуг халкыбызның шөһрәтле улы, социалистик хезмәт герое, танылган Галим. Ихлас мәхәлләбезнең асас корылышына хәер фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы профессор Тляшев Гомәр Гариф улы җан тәслим итте. Бүген 3 июнь көнендә Гомәр Гариф улы Тляшевны Уфа башкалабызның көньяк зыяратына дәфен кылдылар. Мәрхүмнең яткан җирләре кызыл балчык булып, юрганнары кара туфрак булса да, бүгенге догаларыбыз аның рухын сөендерсен. Мәрхүмнең рухы сөекле пайгамбарыбыз Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва белән Аның белән тарафтар булсын дип догалар кылмактабыз. Әхле сөннәт галимнәребез әйткәнчә, үлем белән очрашуны һичбер кеше, һичбер заман белмәс. Нәкъ шагыйрь әйткәнчә, белсәм, үлем белән очрашу качан, ничә сәгатьтә, белсәм, табутымның тактасы Кайсы агачта? Инде Әһлесөннәт галимнәребез боерганча, үлем яхшы нәрсә булыр. Аллаһыдан бу хәбәр, Үлем һич яхшы булмаса, үлерме иде пәйгамбәр? Игътибарыгызга моннан өч ай балкыш программабызда күрсәтелгән хөрмәтле Гомәр Гариф улының гомеренә, иҗатына багышланган программабызны күрсәтәбез. Мәрхүмнең рухын сөендерсен иде. Нәселләренә сабырлык, түземлек теләп, догалар кылмактабыз. Газизләрем, мәхтәбәр шәхесләребез рубрикасында сүзләрнең бөеге, бөекләребезнең сүзе. Каршыгызда Россиянең һәм Башкортстанның дәүләт бүләк лауреаты, социалистик хезмәт герое профессор Гомәр Гариф улы Тляшев. Хуш килдегез безнең студиябезгә. Күрәсез, гомер дибез. Үтә кыш, килә яз. Без шулай гомер итәбез. сизмичә гомернең узганын. Әлбәттә, сез милләт атасы, аксакалыбыз буларак, бу рубрикада сезнең әйтер сүзләрегез бик күп. Без аларны тыңладык, сездән ишеттек, тыңладык та, колакларыбыз хозурга кавышты, күзләребез дөнья хакыйкатын күрде. Инде бүген сез безнең каршыбызда үзегез, Гомәр Гарифович. Милләткә, әлбәттә, нәсихәтләрегезне, әйтер сүзләрегезне әйтегез. Менә гомумән безнең безнең милләт төрки халыкларын алганда без соңгы елларда гына үзебезнең чын тарихыбызны күрә, ишетә башладык. Без бүгенге кадәр яшәгән яшәү шулай була торган иде инде. Менә бу татар монгол, монгол татар булган, ул Рәсәйне басып алган. Менә шундый хәлдә Рәсәй коллыкта яшәгән. Димәк, фәннәрнең тарих дип исемләнгәненә басым ясау безнең өчен мөһим, чөнки ислам галимнәребезнең берсе тарихны Никадәр яхшы белсәгез, шул кадәр шәхес булырсыз, димәк, шул кадәр иләһиятче, шул кадәр галим булырсыз, дип әйткән.
Шунда инде безнең халыкны, төрки халыгын, яңа гына халык, аның борынгы тарихы юк дип күрсәтергә тырышу, ул әле бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Шулай да соңгы елларда бу яктан күп кенә ачышлар ясалды. Беренче безнең алып карыйк Гумилев, Лев Гумилев. Ул чын итеп әйтте, бу Рәсәйне татар-монгол коллыкта тоткан дигән нәрсә ул бөтенләй буш сүз диде. Андый эш булмаган. Төрки халыклары, татар халыгы, Рәсәй халыгы белән бергә яшәп, Ул гомумән Рәсәй дәүләтен без Рәсәй дәүләтен төзегән халык диде. Менә шулай иттереп безгә бик зур э, бәя бирде. Шуннан соңгы елларда күп кенә шуны исбат итә торган э, китаплар да чыкты. Менә э, шушы 2-3 ел эчендә Вильмир Заянов бик зур эшләр эшләп, берничә безгә бөтенләй билгеле булмаган китапларны Рус теленә тәрҗемә итеп, безнең укучыларга бүләк итте. Монда без инде үзебезнең халыкның мең еллар элек ничек яшәгәнен күреп, без шок катабыз. Менә шушыны безнең халык, күбесе халыгыбыз, үзебезнең халыгыбыз, без генә түгел, Рәсәй халыгы, урыс халыгы да белмибез. Шуның өчен без әлеге Иске стереотип буенча алар басып алап йөргән халыклар дигән нәрсә һаман да безнең тарихта кала. Менә соңгы тарихны язганда да анда да шул шулларны әйткәннәр. Татар монгол түгел, аны монгол татар дип әйтеп кенә үзгәрткәннәр шушысы гына.

Ә безнең бит э, ныклап алып карасаң, безнең тел, безнең гореф-гадәтләр бик тирән, тарихы бик тирән, тирәнгә китә. Менә алып карыйк, Алгыз Сөлейменовның әйтүенчә, ул үзенең э, Аз ия дигән китабында бик э, уш китәрлек тикшеренү ясый. Әйтик, менә Әйтәбез инде, Вавилон, андагы яшәгән халык, алар борынгы халыклар дип әйтәбез бит инде. Ул әйтә, менә э, аларның телләре, аларның телләренең алардан элек килгән тел, аларның телләрен тудырган тел Төрки теле. Чөнки менә шулай уйлап карасаң, безнең тел, безнең халыкның мең ничәмә еллар, ничәмә мең елларлык шундый зур тарих бар. Каршыгызда социалистик хезмәт герое, Россиянең һәм Башкортстанның дәүләт бүләк лауреаты, профессор Гомәр Гариф улы Тляшев. Гомәр Гарифович, әйе, сезнең нәсихәтләрегезгә таянып шуны әйтәсем килә. Галимнәребезнең берсе болай дигән, әгәр дә бер халык күңелендә, хәтерендә бер нәфрәт, башкаларга карата бер үч йөртә икән, ул халыклар бәхетле булып яши алмас дигән. Әйтегез әле, Россия халыклары арасында без бергәләп, бер булып, кулга кул тотынышып, аңлашып һәм гөрләшеп, бәхетле булып яшәргә хакыбыз бармы? Ул турыда э, мин чын чын белән ризамын. Менә ул турыда безнең Мостайның да бер әйткән бик матур гына сүзе. Ил ул бер зур агач. Ул агачның һәр яфрагы бер халык. Әгәр дә шушы агачның бер яфрагы җитешмәсә дә, ул агач агач була алмый. Аның чите кителгән була. Менә шушы зур агачның һәрбер яфрагы, ул һәрбер халык, аның һәрберсенең байлыгы, һәрберсенең тарихы, һәрберсенең гореф-гадәтләре бергә кушылып кына шушы илне зур ил, матур ил, бай ил итәләр. Аллага шөкер.
Гомәр Гариф, Гали җәнаплары, менә сез фән кешесе. Менә галимнәребез тагы да болай диләр. Әгәр дә бер кеше Химияне белеп, химиядән башка бер нәрсә дә белми икән, димәк, ул химияны да җитәрлек дәрәҗәдә белми. Ә инде берәр кеше физиканы яхшы белеп, күңеле белән бераз шагыйрь булмаса, ул да яхшы физик була алмый. Менә сез фән кешесе буларак, бу фәннәргә, бу караш, бу юнәлешкә ничек карыйсыз? Нинди генә фән эшлеклесен алып бар карасаң да, ул әгәр дә шул үзенең фәненә генә э, э, таянып, фәненә генә егылып, шунда гына эшләсә, бүтәннәрне күрмәсә, җәмәгать эшендә катнашмаса, йөрәге белән шагыйрь булмаса, ул зур галим дә була алмый. Тугры фикер. Рәхмәт. Гомәр Гарифова җәнаплары. Әйтегез әле, сез күпне күргән, күпне кичергән кеше. Сез шушы олуг ватаныбыз Русиядә, безнең җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда. Сез бәхетлеме?
Гомумән, э, бәхет бит ул менә шул э, тормышыңда матур яшәү, кешеләрнең матурлыгына яхшы яшәвенә разый булып куану ул начар яшәсәң шунарга көенсенеп карау чөнки халык белән аның яхшы якларында матур якларында кайгысында авырлыкларында бергә уртаклашып яшәгән кеше генә шулай бәхетле буладыр ул Газиз кардәшләр! Гомәр абзыебыз Гариф җәнаплары тагы да бер фикерне гәүдәләндерде. Әлбәттә, мин бәхетле, ди. Ләкин мин үзем бәхетле булып, минем халкым бәхетсез булса, миңа андый бәхет кирәкмидер, дип әйтә салды. Әйе, Гомәр абзый, рәхмәт сезгә. Сезгә үз халкыбызның Үз илебезнең үз гомерегездә халкыбызның хөрмәтен күрергә насыйп әйләде. Әлбәттә, бу зур шәрәф, зур бәхет. Ил күгендә сез шулай балкып яшәүләр насыйп әйләсен. Сезгә сәламәтлек, бары тик сәламәтлек теләп догалар кылмактабыз. Зур рәхмәт.
Хөрмәтле телевизор караучылар, Без үзебезнең беренче тапшыруыбызда Башкортстанның халык язучысы, Башкорт дәүләт университеты профессоры, күп китаплар, күп романнар авторы 92 яшьлек Суфиян ага Поварисов турындагы фильмны күрсәткән идек. Телевизор караучыларның күп санлы сораулары буенча без бу сәхифәне сезгә бүген тагын кабатлап күрсәтәбез. Бу тапшыру Халкыбызның йөрәкләреннән йөрәкләренә капкалар ачты. Ул моңлы бер җыр кебек яңгырады. Без Суфиян абзыебыз Поварисов Гали җәнапларына ошбу ватанны саклаучылар көннәрендә нәк халкыбыз җырлаганча без бер вакыт җиңелмәдек, җиңелмәбез дә инде дип кушылып җырлыйсы килә.

Ике катлы йорт төзеп, авылларында җимеш бакчалары гөлләндерергә ниятләгән мулла гаиләсен репрессия елларында тармар итәләр. Суфиянга бер яшь булганда әтиләре кисәк авырып үлә. Әниләрен алты бала белән урамга куып чыгаралар. Хокуксызлык, йортсызлык, чиратка салыну. Бу авырлыкларга чыдамый, әнисе һәм апалары ачтан үлә. Нинди генә фаҗигалар күрми дә, ни генә кичерми кечкенә Суфиян. Ләкин репрессия елларында бу йортны һәм безне куып чыгарып, Алты баланы урамда калдырып, ил-йортны кайдадыр алып китәләр. Шуннан без инде урамда калабыз. Аннан без хокуксызлар булып киттек. Безгә бәрәңге ултыртыр өчен бер түтәл дә рөхсәт ителми. Бер кәҗә асырырга да рөхсәт юк. 16 яшьтә паспорт алгач, Суфиян Себергә 40-50 градус салкында шпал салырга китә. Бер елдан соң кайтып колхоз эшенә чума. Һәм илгә олы кайгы килә. Бөек ватан сугышы башлана. Безнең полк 469 полк Башкортстанда формалашты. Иглин районында, Тавтүмән Покровка авылларында ул 1943 елда нидә 23 февральдә ул вакытта Красная армия көне дип йөртәләр иде. Бу көн безнең өчен бик мәгънәле дә булды ул, символичны да, аннан кире теге поэтичны да дип әйтергә мөмкин. Шуннан соң инде безне апрель аенда май бәйрәме алдыннан фронт казаттылар. Без нидән Иглин районының райком алдында халык җыелды, без шунда җиңеп кайтарга дип ант итеп киттек. Ә Курский дугасына китереп тыктылар. Бу нидән 1943 ел 11 июль кичтән төнге сәгать 12-ләрдә килеп туктадык, иртәнгә чаклы минометларны урнаштырдык. Иртән немецләр контратака башлады. Безнең алда булырга тиеш пехота, алар юк. Аннан пехотаның артында танкка ата торган пушкалар булырга тиеш, алар юк. Ә без минометчылар, без миномет 360 килограмм, минде ташладылар, киттеләр. Хәзер инде нидән тегеләр һөҗүмгә күчте, безгә атарга ярамый. Ләкин без пехота эчендә сугышабыз. Курски дугасындагы утлы боҗрада беренче көнне үк ярты полк юкка чыга. Сталин полкы дип аталган башкорт полкына өметләр зур була. Мәргән атучы Суфиян Поварисовны расчет командиры итеп куялар. Курскиның утлы дугасында каһарманлык күрсәткәне өчен аның күкрәгенә за боевые заслуги медален тагалар. Җирдә ике якның да танклары котырган үгездәй сүзешә. Күктә самолетлар ажгырып чүкешә. канга баткан пехота якалаша. Камауда калгач, пехота үлем утына эләгә. Бер генә солдат та үләм дип йөрми ул. И барсы да исән калырга тырыша. Менә мин расчет командиры булдым шушы полкның. Аннан соң полк бер вакыт камауда калдык. Нидән? Өч көн көрәштек. Мен нидән немецләргә каршы. Бер кавым ризыксыз, сусыз. Шуннан инде дүрт көнгә 40 кешедән дүртәү генә калдык. Хәзер инде мин әйттем, расчет командир буларак, мин үземә дә немец килсә, бер гранатаны калдырдым. Ә башкалар бер нәрсә дә калдырмаганнар. Мин былай дидем инде, Немецлар килсә, алырга хәзер безне, безне көрәшмибез. Ул гранатны мин шартлатам да үземне үзем үтерәм. Анда Харисов бар иде, взводка командиры, лейтенант. Ул әйтте, Суфиян, үзең өчен генә түгел, дүртәү кочаклашабыз да шартлатабыз, үләбез. Не әсирлеккә бирелмибез. Менә үз дошман күрсен, фашист белсен. Менә совет солдатларының ни рухы, ни бөек икән. Шуны исбат итәргә тырыштык.
Яугир сугышта мең үлем белән очраша. Аны хәтта үлмәс җан дип атыйлар. Днепрда күрсәткән каһарманлыгы өчен Суфиян Поварисовны Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим итәләр. Ләкин бирмиләр. Үлмәүдә, бирмәүдә язмышым. Икесе дә шәп язмыш, ди Суфиян ага, һич исе китми. Каһарман Украинаны, Белоруссияне, Румынияне, Венгрияне, Чехословакияне немец илбасарларыннан коткара. Германиядә Җиңү байрагын казаганчы сугыша. Җиңү көнен ул Дрезденда каршылый. Без нигә 8 майда 1945 елда Дрезин шәһәре әнә күрмибез әле. Агачлык бар, шунда не урнаштык, безнең полок. Хәзер безгә әйттеләр, иртәгә Дрезинны штурм белән алырга. Безгә һәр минометка аерым фәлән-фәлән мине әзерләп куйдык. Команда булмаса, иң башта Катюш атасак. Катюш ату белән без минометчылар, артиллеристлар атар башларга тиеш. Шуннан соң э, нидән э, беткәч штурмга барабыз. Эй, 6 сәгать тә башланмады. Атмый Катюша, 7-нче артыда юк, сәгать 8-нче артыда юк, атмый Катюша. Шулай булгач, аптырадык. Сигез якынлашып килгәндә бер җигел машина килеп туктады. Бер генерал чактаннан. Стой, отставить, война кончилась, отбой! Аттык та калдык. Әнә шулай мәргән атучы, сугышчы яуда да үлемгә баш бирми. Тыныч тормышта да зур дәрәҗәләргә ирешә. Замандашларының аптыраулы соравына ул менә шулай җавап бирә.

Суфиян Поварисов Бөек Ватан сугышы тарихына әдәби әсәрләре белән һәйкәл куйган язучы. Аның күп повесть драмаларында шушы чор кешеләре сурәтләнә. Ә инде язмыш корбаннары, ут эчендәге мәхәббәт, канлы бәхет, төнге фәрештәләр, без фронттан кайтканда, биш партизан кебек романнары сугышның тере картинасын тудыра. 72 яшьтә басылды беренче романым. Казанда бер Тукай клубында шундый сөйләшү булды. Анда э, Гомар Баширов, Фатих Хусни, Амир Ханҗиники бар иде. Фатих Хусни роман язуында сүз китте. Фатих Хусни әле яңа роман язып ята дип бер шаярып әйтәләр. 60-тан үткән. Юк инде егетләр, 60 яшьтән соң роман язып булмый икән. Язып карыйм, карыйм, килеп чыкмый, жыртып ыргытам. Ә мен 72 яшьтә басар бастырдым роман. Ну, шуннан инде роман язганда мен инде Бальзактан үлгә алдым. Ул җылына дүрт роман планлаштыра. 90 яшен тутырган Суфиян ага бүген дә иртән торып эш өстәле артына утыра. Аның романнар, гыйльми хезмәтләр, мәкаләләр язудан туктаганы да юк. Бәхет шигыре белән башланган иҗаты чын-чынлап бәхетле аның. Оныгы һәм килене белән бергәләп оҗмах кебек фатирда гомер итә. Күңеле дәртләнгәндә гармунын кулына ала. Кечкенәдән күп авырлыклар күргән, шәхси тормышында да зур югалтулар кичергән, язмыш сынауларында сынмаган, Газраилгә баш бирмәгән каһарман зат милләтебезнең йөзек кашы ул. Кайдан шулкадәр көч ала? Озак яшәвенең сире нидә икән? Язмышына рәхмәтле микән каһарманыбыз? Мин Аллага таянам, иманга таянам. Менә бик урынлы сорау бирдегез. Э, чыннан да, мин үзем иманлы кеше. Менә хәзерге минем нигә э, әлеге өч рәхмәтем бар бу тормышка. Беренче, иң беренче Аллага. Нык таянам мин. Чөнки Аллага ни өчен ул мине 4 сыйныфта укудан алып ыргытты. Аннан бер бер атлы шир белән тотынды. Сукыр калдым бер вакыт. Сукыр сукый дип йөрттеләр. Әйе. Шуннан кереп бер авыр ширне дә калдырмады. Шуна менә шуңа күрә инде Алла бер вакыт кешеләр атлый торган юлга бастырды да аркамнан сөеп куйды. Молодец Мен, ну, алда утлар булачак. Утка керүдән курыкма. Әгәр курыкып керсәң, мин сине уттан чыгармам. Курыкмый кер. Үзең өченме, дусың өченме, туганнарың өченме, илең өченме, халкың өченме, милләтең өченме? Кер утка. Менә мин анда яндырмам син алып чыгармын. Менә шуңа күрә Аллага рәхмәт димим. Мин Алла кешесе. Икенче халыкка кешеләргә кешеләрне мин яхшыга яманга бик аермыйм да. Теге яман дигән кешенең дә эчендә нинди дә булса бер асыл таш, инҗи, мәрҗән, гәүһәр булмый, калмый. Мин бу сүзне Әле менә хәзер язучы буларак та түгел, галим буларак та түгел, педагог, мөгаллим, укытучы буларак әйтәм. Икенче кешеләргә рәхмәтлемен. Кешеләрне мин шул кадәр яратам, чыннан да. Ә инде өченче хезмәткә рәхмәтлемен. Зур бәхетләр сызганып шка бирелгәннән килә, ах, ият хурлык түбәнлекләр иренгәннән килә, Тукай.
Суфиян абыебыз Поварисов. Һәр милләтнең каһарманнары, бөекләре була. Аны сәламәтлек ярларына чыгаручы газый каһарманнары була. Газый каһарман, димәк, ул сугыш майданында булып, җиңеп, өенә кайтучыларны Ил ватанына кайтучыларны газый каһарман диләр. Суфиян абзыебыз газый каһарманны бүген тагы да ватанны саклаучылар көне белән җан йөрәктән тәбрик итәбез. Сезгә сәламәтлек, җаныгызга тынычлык телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, Сез үзегезнең теләк-фикерләрегезне Кызыл таң газетасы аша безгә җиткерә аласыз. Хәзер инде бу тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Без сезгә, гаиләләрегезгә иминлек, тазалык, саулык, эшләрегездә уңышлар теләп хушлашабыз. Безнең программаны карагыз. Бергәләшеп карагыз, кардәшләр. Без сезгә очрашкан саен бер букет җан тынычлыгы бүләк итәрбез.